O'n i 'di golygu cael arwerthiant amser 'ma llynedd, ond oedd pethau ddim yn edrych yn dda iawn, oedd ddim lot o, lot o fwyd y byd i, so fe benderfynon ni gadw'r gwartheg am flwyddyn arall, a mae lot rhagor da ni nawr, so mae'n hen bryd i ni dynuo nhw. A faint sydd 'da chi 'ma i werthu heddi de? Ni'n gwerthu jyst ar gant, cant pen i gyd. Ych chi'n yy ych chi'n fuches caeedig yndych chi? So ma' sawl 'da chi adre hefyd? Wel o's, o's, o's, o's. Ma' ma' wel bron yr un yr un nifer 'da ni adre. Taro o'dd ar test yn Aberth gyda'r yy gyda'r Gymdeithas y y Gwartheg Duon. Yy Morlais Mawri yw hwnnw. Ma' hwnnw ar werth a wedyn ma' Taro 'i hun werthon ni i yy cwsmer yn yn yn Llandrindod a ma' ma' hwnnw o'dd e o'dd e ma' 'di do' nôl a prynu tarw tarw arall 'da ni so ma' mae darw e ar werth. Ma' tym bach o bob beth i siwto pawb ma' ma' yy yy buchod a lloi a rhai yn yy lloio yn y gwanwyn rhai yn lloio yn yr Hydref a ma' yy effrod tym bach o bob bob bob peth 'na.

y cloestoriad o wartheg, y rhai ifanc, y man yn oedfan, a mae manylion y gwartheg i gyd lawr yn, yn fanwl yn y llyfryn, ac yna ga i weld pan fydd i'n mynd, pan fydd yr arwerthiant, gan i weld sut fydd y prisiau. Felly mae yna fantes rhwng cael a ni fel moel, yn enwedig pan mae dyn yn lloia yn y gwanwyn ac eisiau uh, cael gwared ar y cyrn, ac yna ar ddiwrnod fel hyn nawr, diwrnod braf fel hyn, mae'r Mae'r clêr yn creu y dinistyrrur corn. Wel, dwi wedi ffindo cadeirydd y gymdeithas. Chi wedi dod lawr i syportio wrth gwrs? O do, da ni, do. Da ni di dod lawr i weld be sydd. Wedi prynu blaenorol o'r oll Mister Davies blynydde yn ôl a, a gwartheg yn gweithio dda, chwarae teg, yndyn, ydw ni ddim... Maen nhw'n ma nhw deip o wartheg sy'n isio, maen nhw'n ma nhw yn cadw hunan a dyna be sydd i arbed costa dyddiau yma, maen nhw'n...

Ie, ie. Ti'n gwybod, dwi'n specialisio yn y Welsh Blacks a maen nhw'n... So, wyt ti'n supporto nhw'n rwyt ti? Ie, yeah, mae'n werth dod wedyn. O, di, di, di, mae'n gig, ma gig bendigedig, so... Fi wastad yn prynu nhw. So, mae'n y man i fi brynu fan hyn, a prynu yn bobl yn lle, lle mae eraill, yn de? Ie, yeah, ie. Yeah. Ie, yeah. na, mae'n teg, mae'n prynu iawn, dim, dim problem o gwbl. Gom fflat oedd y sel, rhywbeth a rhywbeth, dweud y gwir, uh, mae'n siŵr bod nhw'n fwy o werth. Um, na, hwn i reit siomedig. Um, Oedd yna wartheg usful iawn ma. A, na, mi, mi brynes i'w ddwy. Na, oedd nhw. Mae'n job gwybod. Um, falle bod nhw fymryn allan o'i hardal neu rhywbeth, dwi'n gwybod. Mae, chymod, mae beth rhywbeth ydy symud nhw o'i cartrau i'r farchnad fan hyn. Mae'n mae job gwybod. Ond na ddipyn o bobl ma, ond um, dim... Chymryd bod nhw'n gwartheg moel, bod hwnna'n ei gwahaniaeth? Mae yna lot o bethau i ddweud dros ti, mae yna lai o waith efo'i cadw nhw o beth, uh, chymod, ond sa'ch chi'n meddwl sa hyn yn fantas wedyn. Ond um, mae yna job ddall, mae yna mae, mae, mae rhyw well tred ar y lleill di bod erioed i chi ni. Uh, mae yna'n siŵr yn gwneud Cymru'n waniaeth yr ochr ni. O, wir neb dim byd, beth ydych chi'n, pan ydych chi'n gychwyn i'r farchnad, beth ydych chi'n mynd i gael? Na, di. Na, digon gwir, digon gwir. Dwi ddim yn teimlo'n hapus iawn, ond beth, fi'n credu gallen ni fod i'n gwneud gwell ar, ar y ddwrnod arall.